די הייליגע חידא ברענגט א מעשה וואס האט פאסירט בימיו מיט א משפחה וואס לא עלינו ולא עליכם די מאמע איז אוועק יונגערהייט איבערלאזנדיג פינף יתומים, מיט א צובראכענעם טאטן. דער טאטע האט פרובירט אויף אלע זייטן צו ברענגען פרנסה אין שטוב, אבער ס'איז געקומען צו א מצב וואס דער טאטע איז אונטערגעבראכן. אין שטוב איז געווען דער עלטסטער פון אלע פינף קינדער, יאסעלע האט ער געהייסן. יאסעלע האט מחליט געווען, כדי צו לינדערן דעם מצב אין שטוב, יעבור אולי מים, ער גייט ארויס אויפן גאס און ער גייט זען וויאזוי ער קען נאר ראטעווען דעם מצב. יאסעלע איז אריבערגעגאנגען צו די עושר פון שטאט. אריינגעקלאפט אין טיר און געזאגט פארן עושר איך ווייס אז דו האסט א גרויסע פעקטערי, איך בין גרייט צו ארבעטן פאר דיר און אזוי צו קענען ברענגען עסן אין שטוב פאר מיינע ברודערס און פאר מיין צעבראכענעם טאטן. דער עושר קוקט אים אן און דער עושר זאגט אים היינט האסטו אויסגעוועלט די בעסטע טאג ווייל היינט ביינאכט מאך איך א גרויסע עווענט, מיט אלע מיינע ארבעטערס און אלע מיינע חברים, און אונז האמיר נאך געזוכט ביז היינט עפעס וואס זאל אונטערהאלטן די עולם נאך די סעודה. איך זעה ביסט א טויגליך יונגל, איך האב דא אונטער מיין גרויסע פאלאץ א קליינע טייך פון אייז, איך וויל דו זאלסט אהערקומען צענע ביינאכט און דאס טאנצן פאר אונז, און איך וועל דיר געבן צוויי הונדערט רובל נאך צוויי שעה טאנצן. יאסעלע הערט צוויי הונדערט רובל, ער לויפט אהיים, ער זאגט פארן טאטן כ'האב א ישועה. צען אזייגער ביינאכט, יאסעלע קומט אן, דער עושר זאגט אים, טו אויס די שיך און זאקן און הייב אן. יאסעלע פרובירט מיט אלע כוחות, ער טאנצט, ער טאנצט, ער טאנצט, ס'קומט אן צו א מצב וואס איז ממש אומדערטרעגליך, אבער ער טאנצט, ער טאנצט, און נאך צוויי שעה, קוים מיט די אטעם, לויפט ער אריין צום עושר און ער בעט אים די צוויי הונדערט רובל. דער עושר געבט אים די צוויי הונדערט רובל און מפני כל עם ועדה פרעגט ער, יאסעלע, זאג מיר, וואס איז די חכמה וואס ליגט אונטער דעם? וויאזוי האסטו געקענט באווייזן עפעס וואס קיינער קען נישט באווייזן? די קעלט איז דאך אומדערטרעגליך, וויאזוי האסטו דאס באוויזן? זאָגט אים יאָסעלע, דו האָסט אפשר נישט באַמערקט, מײַן טאַטע, זעענדיק, איך בין נישט אַהיימגעקומען, האָט ער פֿאַרשטאַנען, אַז איך בין דאָ. ער איז געשטאַנען פֿון דער ווײַטנס, אָנגעצונדן אַ קליינע פֿײַערל און געשטאַנען גרייט מיט אַ אויסגעשפּרייטע דאָכענע און געשריגן אַ גאַנצע צײַט, יאָסעלע, דו קענסט! נאָך צען מינוט! נאָך פֿופֿצן מינוט! דו קענסט! דו קענסט! און אַרײַנטראַכטנדיק אין די וואַרעמע אויפֿנאַמע, וואָס וואַרט אויף מיך, ווען איך וועל ענדיקן די צוויי שעה, און אריינטראכטן יגע אין די צוויי הונדערט רובל וואס ווארט אויף אונז, וואס מיט דעם ווען מיר אונז קענען שפייזן, דאס האט מיר געגעבן אוממענטשליכע כוחות און איך האב דאס געקענט באווייזן. טייערע איד, איז דען א ספק אז ווען דו גייסט אדורך א נסיון, שטייט דער אייבערשטער און האפט און ווארט אז דו וועסט זיך מתגבר זיין אויף דיין נסיון, און די גוטס וואס קומט נאכדעם? אוודאי איז שווער די נסיון, אוודאי איז שווער צו טאנצן אויף אייז, אבער אז מען זעט די טאטע פון די וויילנס און מען ווייסט די שכר טוב וואס ווארט אויף אונז,